برینی ئەستێرەیەک. هێشتا بە ئاگام هێشتا نەنووسم و ڕۆژێکی نوێ لە پەنجەرەکەمەدا بیر لە خۆم بیر لە خەڵکی ئەم سەردەمە ئەکەمەوە بیر لە هەر شتێک ئەکەمەوە لە نائومێدی نزیکم دەکاتەوە هێشتا نەنووستوم و چاوەکانم قورس بوون بۆم گرنگ نییە پێڵاوەکانم لە کوێن ئەتوانم بە بێ پێڵاو بە خەیاڵ هەموو ئەم دنیاە بگەڕێن هێشتا نەنووستوم و چاوەڕێی هیچ کەسێکیش نیم نامەوێ کەسێک بێت ئەستێرەکی دڵم بکوژێنێتەوە نامەوێ کەسێک بێت لە دەرگاکەم بدات و تەنیاییەکەم ڕاچڵەکێنێت نامەوێ کەسێک بێت جارێکی تر گڕی بێکەسی لە مندا داگیرسێنێت هێشتا بە ئاگام ئەمەوێ بچمە سەر کێوەکان لە بەرزاییەوە سەیری ئەم شارە کەم و هەست کەم وەک خۆشبەختی هێندە بچووکە لە پێکەنینێکا جێە بێتەوە هەست کەم وەک خۆشەویستی هێندە گەورەیە خۆمی تیا نادۆزمەوە ئەمەوێ بچمە کۆڵان لە گۆشەیەک بوەستم و دڵم بەوە خۆش دەبێت منداڵەکان بە کوردی گۆرانی بڵێن بچمە سەر شەقامێک هەر کەسێکم بینی لێی بپرسم ئەگەر دڵ نەبوایە کوێمان دەکرد بە ماڵی یار هێشتا نەنووسوم ڕووناکی ڕۆژێکی نوێ لە پەنجەرەکەمەوە هاتووەتە ژوور ئەستێرەکانی ئاسمان کوژاونەتەوە و ئەوەی دڵی منە درەوشێتەوە من بە درەوشانەوەی ئەستێرەکەی دڵما ئەزانم برین لە بیر ناکرێت هێشتا بە ئاگام هێشتا نەنووستم و کەچی ڕۆژێکی نوێ لە بەردەم پەنجەرەکەما باوێشکەدا ماڵەوە جێ هێڵمووە کەومە ڕێ هەرچۆن ئەوانی پێش خۆم ڕۆیشتن ئەوانەی دوای منیش دەڕۆن هەتا ڕۆژێکی زیاتر بخینە سەر دیواری تەمەنمان زیاتر لە ژیان دوورەکەوینەوە بە تەنیش گۆڕستانێکا تێپەڕم و بیرکردنەوەم پێمەڵێت ئەوانەی لەناو ئەو گۆڕستانەن ئاسوودەترن لەوانەی لەناو ئەم ژیانەن کتوپڕ دەکەومە ناو بازارێکەوە هەز بە غەریبی ئەەکەم سرم قرس دەبێت و دنیا لە بەرچاوم نەمەست تێگەچێ ڕۆشتنی بیرچوو بێتەوە دەرەوە ماندوومەکە ئەبێت بگەڕێمەوە بۆ ماڵ ئەبێ فێربم بزانم ڕووناکیەک لە خۆتدا هەڵنەیەت باڵهاتنی هەتاو ڕۆژێکی نوێ نایە کە خونچەی ئەوینەکەی دڵت وشک بوو بە بینینی گوڵی باخچەکان ناگەی بە جوانی گەر ئازارەکەی دڵت مەستت نەکا بەمەی مەیخانەکان مەست نابی هەرچۆنێ بێ ئاسمان ئەستێرەی خۆی هەیە ئەبێ فێربم ئەوەی ناهێڵێ بۆ هەمیشە پشت لە ژیان کەم برینەکەی دڵی خۆمە ئەوەی ناهێڵێ بۆ هەمیشە تاریکدا بێم ئەستێرەکەی دڵی خۆمە من ئەو برینەم خۆش دەوێ وەک ئەستێرەیەک بە ئاسمانی دڵمەوە درەوشێتەوە.